Parti oħra mill-kollezzjoni tal-Biblioteka Nazzjonali hija dik li nsejħula l-kollezzjoni tal-inkunabula. L-ewwel netta min jispjega eh, xi tfisser dan huwa terminu tekniku. Il-terminu jfisser

Insejħulhom incunabula. Incunabula hija il-ktieb fl-infanzja tiegħu, il-ktieb fil-bidu tiegħu bħala ktieb bħala ktieb stampat. U ta' min jgħid illi fil-kollezzjoni tagħna, fil-kollezzjoni nazzjonali tagħna ukoll għandna kollezzjoni ta' xi madwar 60 volum minn daw minn daw l-incunabula. Biex nieħdu daqsxejn idea tal-varjetà ta' ta' inkunabula li għandna fil-kollezzjoni, dan il-kipat hawnhekk huwa l-eqdem inkunabula li għandna, dana fil-fatt iġi bid-data 1474. Ġifiri, dana huwa effettivament nistgħu ngħidu li huwa l-eqdem ktieb li għandna fil-kollezzjoni nazzjonali tagħna. Interessanti wieħed jgħid illi f'dan iż-żmien tat-tfulija tal-ktieb, ħa nsejħulu hekk, għad għandek ċertu karatteristiċi fil-ktieb stampat illi jmorru lura jixbħu iktar lill-manuskritt. Eh? Jiġifieri qabel, qabel l-invenzjoni ta' Gutenberg, qabel l-invenzjoni tal-movable type, kellek il-manuskritt. Kull ktieb rid ikun miktub blidejn. U dawn il-kodba tal-bidu sa madwar l-1500 kienu għadhom juru ċertu karatteristiċi li jixbħu lill-manuskritt eh, aktar mill-ktieb modern stampat kif nafuh illum. Jekk naraw daw żewġ eżempji hawnhekka, għandna dan il-ktieb żgħir hawnhekka, taraw dawn huma l-ittri inizjali li huma bl-aħmar, dawk huma magħmulin bl-idejn. Iġifiri kienet għandek l-idea illi fejn għandek l-inizjali, fejn ħa tibda taqsima ġdida jew paragrafu ġdid, l-ittra kapitali issir blidejna. Kultant, il-ktieb kien ikun stampat imma dik l-ittra qatt ma ssir u fil-fatt għalhekk jiena poġġejt dan il-ktieb hawnhekk. Hawnhekk wieħed jista' jara dal-ispazju vojt, din il-kaxxa vojta hawnhekk, u hemm l-ittra i żgħira. Dik l-ittra i żgħira ma kienet xejn, dik hija stampata. Ħlief l-indikazzjoni biex meta l-ktieb ikun lest stampat, jittieħed għand min se jagħmel id-dekorazzjoni tal-inizjali u dik ssir mbagħad bl-idejn. Ehm, ħafna drabi dak kien jispiċċa ma jsirx. U allura, per eżempju, dal-ktieb għad għandek din il-kaxxa vojta. Fil-waqt li hawnhekk saru, anki hawnhekk eh, li wieħed jista' jara għandek li triżar stampati, imma mbagħad saret ehm, l-inizjali bl-idejn. Fil-każ ta' dan il-ktieb, ehm, l-inizjali bl-idejn baqgħu ma saru qatt. Wieħed ta' min jinnota wkoll l-użu taż-żewġ kolonni kif ukoll tat-tipa differenti, hawnhekk għandna tipa aktar tard ġiet iktar assoċjata mal-Ġermanja dik ngħidu l-fraktur, ġifieri dak it-tip ta' Gothic script li kien li kien popolari fil-bidu. Kurżità oħra, jekk wieħed iħares lejn il-ktieb li għandna hawnhekk, id-data u l-post tal-pubblikazzjoni, dik li ngħidu l-kolofon tal-ktieb kienet tkun fl-aħħar tal-ktieb. Mela mhux fil-bidu kif għandek illum, imma fl-aħħar tal-ktieb għandek min hu l-pubblikatur, id-data u l-post tal-pubblikazzjoni. U interessanti illi ħafna drabi kienu jagħtu mhux biss is-sena, imma kienu jagħtu wkoll il-ġurnata u x-xahar ta' meta l-ktieb kien lest. Fost l-iktar interessanti li għandna f'dil-kollezzjoni bla dubju huwa dan il-ktieb li għandna hawnhekka, Mill-1490, kosmografija tal-famuż ġeografu Ptolemy, illi fih fost l-oħrajn, fost ħafna mappi oħrajn, għandek din il-mappa illi turi hawnhekk il-gżejjer Maltin. Għandek Malta u Għawdex bl-ismijiet żgħar hemmhekk, din hija konsidrata bħala waħda mill-ewwel mapep stampati illi appuntu turi il-Gżejjer Maltin. U allura f'dal-każ nistgħu ngħidu iva, illi dan l-inkunabula għandu ċertu rabta ma' pajjiżna u jagħmel sens iktar u iktar illi jkun f'din il-kollezzjoni nazzjonali.